Evevi ese ŋegbea. Evevi edɔa ŋegbea. Evevi exlãa ŋegbea. Eye Asantiʋa yiwo ke wowɔ kple mía tɔgbuiwo le ŋenyigba dzi ƒe akpa ene ya medze be madze na mi. Ame yi ɖo to na mía axlẽ nu ya. Le gɔmedzedzea me la, eɖo bɔƒo du Pekitɔwo dzi eye wòyi Have. Have nye du yi ke le Volta Region. Nyemede afi ma kpɔ o gake meka ɖe edzi be nye du yi ke le afi ma amewo aganɔ anyi egbegbe, ŋkɔ maganɔ dzi o. Ta ne ènya be Have nye du aɖe le afi ma ye nètso Have alo nèdze sii, ŋlɔ Have ɖe comment sectiona me. Afi ma aʋakɔla katã kpe ta ɖo. Atsintɔwo, Enumtɔwo kple Kpetsitɔwo wo katã wova do go ɖe ha me. Wo katã wodo go le ha me. Asantɛwo le basel yevu sɔfo eve kple aƒenɔ ɖeka le enom hekplɔ wo yi Kumasi. Woƒe vidzĩ ku le mɔa dzi. Asantitɔwo le yevu ya basel mishinari mi dzi si wo le yevu ya kple nyɔnu ɖeka kplɔ wo kɔ yi ɖe Kumasi.

ta Asantitɔwo va katã va do go le ha be, Ɖo ŋku enya dzi, Kpetitɔwo, Atsimtɔwo, Enumtɔwo. Wova do go le ha ve. Eye wova do go ha vea, Asantitɔwo va lɔ kɔ ɖe wo dzi. Asanti ƒe sojawo va do go wo le afi ma ɖo dzi menye aʋavi o. Ta nu yiwo ga wonye be womete ŋu nɔ tsitre ɖe wo ŋu o. Elabe Asanti sojawo womete ŋu nɔ tsitre ɖe ame yawo, Atsintɔwo kple nɔviawo, Fekitɔ ŋutsu, ta wogadzo yi afi ma heva do ɖe avati me. Edu bɔfo kplɔ wo ɖo yi afi ma hã. Ta wova ɖo avati me edu bɔfo. Edu bɔfo yae nye Asatitɔwo ƒe aʋanunɔla. Ekplɔ wo ɖo va ɖo afi ma. Eye wòwɔ aʋa gã sesẽ aɖe le kemi. e Gemi kɔgo du aɖe le afi ma le Volta Region woyɔna be Gemi alo Gemi aʋagã va dzɔ le afi ma godzi wotsi wo yome be ele be yeaɖu wo dzi kokoko ena wova tsi Gemi alo Gemi. Afi ma wogava wɔ aʋa sesẽ aɖe le. Womli kpe gãwo lɔ Asantiwo ale gbegbe eteƒe mekɔ o. Mlɔeba la futɔwo si yi ŋsuta. Ŋsu tae nye mining community aɖe le vɔt enyi abe le Eastern Region ho ta ya va va sesẽ va do go le gemi afi ma godzi ya nu yi ke amewo wɔ mía tɔgbuiwo wɔ nye be eto ye wole afi ma ekpe ma wo katã womli kɔkɔm ɖe wo dzi. Keŋke va dzɔ Asantiwo si yi ɖe ŋsu ta. Akpa nɛ ya abe ale megblɔe na mi ene. Mina mikplɔ nu ɖo video ya miata share na ame aɖe. Ne enye ye nèkpɔ be mawɔ kple susu be eke ya nano dzi va eme kɔshia kɔshia kɔshia alo ŋkeke shia ŋkekea nano ema nya akpe na mi. This is the Ewɛ Launch Show. Mina míado vegbe, mina míagblɔ vegbe, mina míasrɔ̃ nu míawo mínyawo tsã akpe na mi.